Kĩũria gĩkĩ kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria mũno wanjĩrĩirie mbere ya Samido na andũ nĩ marenda kũmũhũrithania social media-inĩ no niĩ nĩ njũkĩte magongona manyu kadhaa na ngona we nĩ wayũkirie Samido na kũrĩa ara perform nĩ ũra perform na kũrĩa ara perform we nĩ ũrathiĩ eh, no hihi hena kaũndũ kangĩkorwo ke hau gatagatĩ hena ũndũ hena haro ĩkoragwo ho kana macindano meho Kĩndũ kĩa mbere ndingĩhũra Samido tondũ Samido auma gĩthaka auma ũthigari-inĩ okire akĩambĩrĩria kũina bandi-inĩ yakwa wanyita akĩina mĩeri ĩtatũ agĩũka na rwĩmbo rwĩtagwo mũtwe mwega ngĩmwĩra rwĩmbo rũu nĩ rwega koguo ndingĩmũhũra na nĩwe agereire- agereire bendi-inĩ yakwa koguo ndingĩhũra andũ arĩa maroka na ningĩ nĩwe tũteithanagia nake ona ihenya Tondũ thaa ici rĩu mũini ũrĩa tũteithanagia nake na ihenya nĩ Samido, koguo Samido nĩ mũrata wakwa mũno na njĩra nene. Maita maingĩ ũgĩkora rĩrĩa nyumĩrangĩte ũguo wikendi tũrĩ ona Jose no ndikĩonaga haro gwĩtagwo wini ti gũciteng'erania wini ti competition na nĩkĩo wonaga rĩmwe eh, rĩngĩ waina waina rwĩmbo rũrũ na ninine ũrĩa nyinaga tondũ ũrathimĩtwo we kĩbiako nona Jose-inĩ ena nyĩmbo iria inaga design yake nĩ hena nyĩmbo iria hena mũira kanja iria inaga na ciothe andũ aya no mareka atĩa no maraciĩtĩkĩra koguo hatirĩ ũndũ atĩ mũũru Jose nĩ brother yakwa nene na ndakwĩra kwĩrĩ ndarĩ katini rĩitha wa Jose rĩu tũtingĩkorwo nĩ tũrarutithania wĩra nginya thaa ici hena beef hatirĩ kĩndũ kĩa mbere Kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ ũini wa kĩrĩu nĩ ũcenjetie. Mũgithi ũrĩa tũrathaka nĩ mũgithi modern, mũgithi wa kĩrĩu. Eh, ũrĩa mũgithi ũrathakagwo na hau mbere, njũkĩte ngĩcenjagia mũgithi o kuma o rĩrĩa ndĩrarutire o rĩ- kuma rĩrĩa twainire ndĩa kĩhanya ngĩũka ngĩcenjia ngĩũka na thiũ kĩũmaga ngiuma na thiũ kĩũmaga ngĩũka ngĩrehe duet. Duet nĩ nĩ gũcokanĩria na mũirĩtu

no he discipline ĩrĩa wagoragwo nĩ cukuru no- atĩ no nginya ũke cukuru thaa ĩmwe ĩyo nĩ instill discipline no discipline yaku ya gũciarwo ĩyo nĩyo kũnduraivaga ũgakorwo ũkĩmenya nĩ harĩ mĩhaka ũkahota kũ balance tondũ ndũngĩ- ndũngĩte macambĩki na ndũngĩte mũtumia tondũ mũtumia arĩaga macambĩki macio ũguo ũngĩaga ũngĩ- ũngĩaga kũma- kũma- kũma- kũma- kũmaiyũkia onawe mũkaguo ndangĩrĩa nona na ningĩ ũngĩkĩmarehe mũno rĩ nĩ wathũkia mũciĩ ũguo no nginya ũhote kũ balance Ah, no- Batara grace ya Ngai ndũgecirie nĩ kaũndũ kahũthũ. kĩrĩa kĩratũma tũrute video njega na video ina quality na video ĩroneka nĩ video theru nĩ atĩ macambĩki maitũ nĩ mararĩha ningĩ rĩu ini ũyũ wa kĩrĩu no nginya tũkaruta video njega ona ũkĩrutaga audio njega ona video tũkaruta video njega yeah.